Isellmilkom, nilqagħkom għal programm ieħor ta' Umani. Grazzi lil tant minnkom li qegħdin iħallu messaġġi pożittivi fuq dan il-programm permezz tal-paġn ta' Umani fuq Facebook. Nistidinkom li ssegwuha għaliex ikun hemm ħafna dettalji dwar anki l-programmi li jmiss. F'dan l-ewwel programm se nkun qiegħda nlaqqagħkom ma' persuna magħrufa fil-lokalita' tar-Rabat. Qed nirreferi għal Pawlu Grima, magħruf bħala Mister Cool, għandu 68 sena u ilu aktar minn 20 sena jagħmel attivitajiet għall-karità permezz tas-saħħa tiegħu, jiġbed karozzi bi snienu, b'widnejh, bit-toppu, insomma jiena mhux ħa nibqa' ngħid għaliex fil-programm ħa nkun qiegħda nippreżentalkom sew l-istorja ta' dan il-karattru maħbub ħafna fil-lokalità tar-Rabat, Pawlu Grima, magħruf aħjar bħala.

Minn mindu kien żgħir Pawlu minn dejjem kellu passjoni għall-eżerċizzju u għall-irfieħ ta' affarijiet qal. Pawlu iħobb l-eżerċizzju tant li fid-dar għandu żewġ ġims għax jemmen li dan huwa s-sigriet ta' kif jibqa' f'saħħtu. Jgħid li l-laqam ta' Mr. Cool ġi meta darba tfajla waqfet il l-karozza u dan flok ma talab lil xi ħadd jirmunka bi trakk refaħħiela bidih. U minn hemm Laqmuh bħala Mister Cool. Iżda kif se ssegu f'din l-intervista, Pawlu iħoss ħafna in-nuqqas ta' martu Emma li mietet sitt snin ilu kawża ta' kanċer. Pawlu huwa missier ta' tliet itfal u għandu wkoll erba' neputijiet. Huwa maħbub minn ħafna nies għax mhux l-ewwel darba li jċempillu xi ħadd biex jgħinu fl-irfigħ ta' xi ħaġa tqila u Pawlu bi tbissima jmur u jagħti daqqatit fil-veru sens tal-kelma Għax b'saħħtu ħafna. Pawlu juża s-saħħa ta' xaru, ta' sninu u tal-muskoli biex jagħmel shows għal karità għax jgħid li meta jgħin u jferraħ lil minu marid jitih sens ta' paċi u mħabba kbira. Illum, Umani ilaqqagħkom ma' bniedem ta' qalb kbira, Pawlu Grima, Mister Cool. Pawl, l-ewwel nett nirringrazzjak li aċċettajt din l-intervista. Jiena xtaqt li permezz ta' umani nonora l-enerġija tiegħek. Pawl, forsi għan-nies li qegħdin jisimgħuna u jaraw dal-programm, Pawl u Grima Mister Cool, min hu? Jiena mir-Rabat kien irixen, issa nbidel kontra qalbi ġie jkellimni Mikel Spiteri. Kont bniedem li ħadd jgħidli jiblaħ ta' 16-il sena fi sqaq l-ieħor, għax aħna qegħdin fi sqaq hawn u konna fi sqaq l-ieħor. Kont nagħmel il-waste tal-konkos U dejjem nittrejnja u nikkumidja u niġbor in-nies. Ta' 16 sena kont nittrejnja jien. Bqajt nittrejnja u hekk u bqajt nħobb it-training sissa ġifieri. Illum il-ġurnata ah, għandi ġiġ ġimmijiet u għandi ġim tal-weights u ġim tal-fitness. Għal qalbi ħafna għax nittrejnja ġilu ġiġ nies u jittrejnjaw b'xejn. Ma nkunx irid flus, eh? kull ma nkun irid ħbiberija biss. Jittrajnaw, jieħdu pjaċir u jitilqu l-barra l-istoria. U naddija tajjeb għawin, ġifiri, dejjem niġri għanti n-nis għandak il-ħanut, oħra għant tal-hospice, oħra niġu wheelchair, oħra jtun recliner u munġorru, u l-karozza ma neħħijiex l-ewwel waħda għax sajta bil-ħila tal-mara li jgħid, jiġifieri dik tifkira. U t-tieni nett, ma nkunx nista' nġorr recliners, wheelchairs u affarijiet, u anke wheelchairs ituni nqassamhom. Ħajja nsiba ħajja għal qalbi ħafna dik li ngħin lil ħaddieħor bħal meta qabel huma jgħinu lill-mara tiegħi. Pawlu jgħidilna li f'ħajtu dejjem kellu xogħol iebes li jinvolvi ħafna saħħa. Dejjem xogħol iebes kelli. Jiena l-ewwel darba li mort naħdem kelli 16-il sena. Hu mot għall-ġebel ta' Ibla Ħlijien u missieru qalli qatt ma ttieħ dan għax rat ħossu 'l quddiem. Thanks God ma ħassejtux. Naħdem fil-ġebel, imbagħad għamilt xi erbat ijiem u sifert il-Libja, kont immur naħdem f'wireline, roughneck, picklu, il-picklu jgħidulu jkun Indaħlu qisu ħanżir jgħidulu ta' electronic ġal-pajpijiet biex nkun nafu hemm xi ħsara trek. U painter, roustabout, insifer, niġi għamil 13 sena insifer il-Libja. Mbagħad ġejt ġejt fil-ġebel hawn u spiċċaj isu eh, għamil sa 60 sena, mbagħad qajt naħdem pensjonat qajt naħdem xorta u ħabbel mara kelli niġi Għax kont naħdem imma filli mu nagħmel sija, filli nagħmel sa'tejn. Pawlu, din l-enerġija tiegħek għax meta tkun miegħek inti anke meta tkun bil-wieqf għal-ħin kollu tiċċaqlaq, tittamil xi ħaġa, m'għandekx kwiet din l-enerġija minn fejn iġġibha. Asna f'ġieko ħadd li issek molla, bla molla, dejjem nittrejnja, dejjem inħoss relax, U m'għandi sabar. Kulħadd jgħid li jien m'għandi sabar. U noqgħod attent unke nagħmel xi ħaġa biex noqgħod xi ħaġa waqaħħa u tiġix tgħid li pereżempju meta kont naħdem il-Libja, tiġix tgħid li oqgħod hemm tagħmel xejn nofsija, tiġix tgħid li oqgħod bikwitek hekk tagħmel xejn waħasek, biex ma nafx, inti sejjerek minn molla. Ma nafx, x'għandi ġo fija ma nafx jiena. Ġieli jgħidu li fawl, tinsix li tal-għandek, ta' dawn il-ħmerijiet ta' xekk jgħidu li, ngħidilhom tlaqta training kien imbut l-għala. Ħalli ħalli naqta' dawn l-affarijiet pereżempju li ma nibqax nixbet jew hekk u nibqgħu jiena li ħol fimni xi ħaġa żgħira nagħmel żgur. U dik tal-mixi u training, ġifi jekk se naqta' dan l-affarijiet, il-ġim mhux ħanaqta. Għax il-ġim huwa dejjem saħtek. Ma nagħmilx ħafna weights. Da qabel tagħmel ħafna weights biex tibbalka. Tagħmel ftit weights biex tixxejpja. Wieħed mill-iktar persuni qrib ta' Pawlu huwa Tony Farrugia li għad għandu biss 26 sena u li miegħu jagħti xows għall-karità. Tony imwieled l-Ingilterra, ġie f'Malta meta kellu 15-il sena u għalih Mister Cool qisu missieru. Kont nafu għax kien naqgħa famuż Kien jagħmel shows u hekk u ġibet aeroplan bis-sninu u kien jiġbed ċokkijiet, buses bis-sninu għal-karità. Ehm, u kien kont nafu għax indelet tanta saħħa u hekk, kont nafu. U batu li friend request fuq Facebook. Imbagħad saqsini biex nagħmlu team flimkien eh, u għamilna team għal-karità, Tony and Cool. U bdejt hekk nagħmlu shows miegħu, ġeneruż ħafna ta' ehm, jgħin il-karità, kull karità kull hospice, eh, Putinu, ehm, da tal-Providenza, kulħadd ta' ALS. Ehm, Awbu tajba, awbu tajba ħafna.
Pawlu jirrispetta ħafna lil Tony, iżda jinkwieta ħafna għalih. Il-fatt Ninkwieta ħafna ma' Tony għax tifel f'saħħtu ta' vera, imma ma jismax minni, ma jilbes kollox u nibża li għat għandu 26-27 ma nafx kam għandi għandi 68, il-ħsib tiegħi li niqaf ta' 75, nibqa' nagħmel xi ħaġa żgħira, imma kif ġali Tony għalija spiċċajt jien għax ma jkollix il-min nikkowċja u Tony f'saħħtu ħafna. F'saħħtu ħafna imma ma jibżax għal saħħtu. Nista' ngħidha ma ma jibżax għal saħħtu. Tony, bażdani wisq. Irid jitgħallem naqa' saħħtu juża rajt imma mhux eh, ma jibżax għal saħħtu. Għax dik li qod jitgħawġ u jarfa' dik titkidni wis. Xi fisser għalik imatu? Ħafna, ifisser qisu ibni għalijin. Għax jgħidli biex nitaqa' ma' xi ħadd u mux ħammaq dar il taqabli, imma taqabli kienu joqdu jimpika u bejn jitom minn idum nizjed, minn joqgħod fuq l-imsiemer, kienu nis f'saħħithom u taħila. Jina u taw nifluk għadna nimpikaw, Inaqadna flimkien, jekk u jarfa travu bidejh, jien narfaw bonqi jew bisnieni, u narfaw l-istess kwalità, imma differenti.
Pawlu huwa bniedem pożittiv ħafna, imma ta' kuljum jibki lil martu Emma li mietet sitt snin ilu wara li mardet b'kanċer. Pawlu dar ħafna b'martu u jgħid li kull filgħaxija iħares lejn ir-ritratt tagħha u jibkiha u li għalhekk li wara li mietet jara kif jagħmel u jżomm ruħu attiv għax mingħajrha iħoss vojt kbir. Pawlu episodju f'ħajtek illi baqa' mmarkat f'qalbek huwa l-mewt tal-mara tiegħek Emma illi żgur immarkatlek qalbek għaliex kont qed tgħidli kif inbidlet ħajtek meta mardet Emma u mbagħad sakemm ħalliet din id-dinja. Efimni, jiena u l-mara konna biċċa waħda, niġġieldu ġnana ta' tiben dak il-ħin u jgħaddilna kollox. U jiena lest għadni lest li nixtieq tiġi marti lura u jien nibqa' daru ma noħroġ, tant kemm konna close. U ktiet tiġġielet magħna l-mara biex ma tiġġielet mal-ġirien, għax kienet dejjem tgħidli il-ġirien nibża' għalihom għax bħalma nsibuhom aħna jsibu lilna. Qatt ma kienet tiġi minn dan li tħobb tiġġielet jew hekk. In-nuqqas tagħha matul il-ġurnata mhux ma nħossux ninsih għax niġri lemmu law billi volontier ħoss bi sputtini komiċa sfan fil-ħwina tunejn. Imma qabel norqod indur ritratti kollha, inkun ferħan waqt li qed narhom imma x'in nara l-aħħar ritratti tas-sijat ta' ħajjitha. Kif kienet hekk ġiet naqa' miskina hekk, imma dak il-ħin nibki ħames minuti u norqod. Imma dik il-bikka nħossha fl-istess ħin ferħa għalija. Għax isni għalkemm mhix ħdejja qed nitkellem magħha. Fil-fatt jiena mdawwa bir-ritratti kullimkien tagħha. Dik in-naqa li nara ritratti tagħha fil-li ferħan u fil-li nara l-aħħar sija tagħha. Fil-fatt għandi dik il-beretta qedem, dik il-beretta hija tagħha ta' qabel ma mietet.
Pawlu jgħidilna illi l-aktar li jiddispjaċih illi ftit qabel ma mietet martu Ema Għamiet, u ma setgħatx tara la lilu u lanqas lil uliedha u lin-neputijiet. Il-mara kellha zokkor, pressjoni, psoriasis, dertita, trombożi, kanser u fl-aħħar għamiet. U kienet tgħidlu, Mulej, naċċetta l-mard kollu li għandi, ħallili għajnejja, ħalli nara lil uliedha qabel immut. Allura kienet tiġi tmissni, tgħidli, Orajt Pawl ħej, qed nieħdok mil-leħnek imma m'iniex nagħrfek. Dik dik l-aktar li kienet tinkwitani. li qabel mietha xahrejn jew ftit qabel spiċċat għamja u l-bqija konna ntuha l-pilmli u hekk u kienet tibqa' għajjiena ma mhux ħażin imma konna noħorġu nsajjar u mmur niekol għadha l-affarijiet kollha ġifieri ma kontx daqshekk imdejja għax akkont li kienet marida u dimet tles snin bal-pilmli kienet tikkalma ftit imma stil li kienet għadha sejra lura qed tifhem. Għal Pawlu kienet iebsa wisq jidħol id-dar wara l-funeral ta' martu, hekk kif spiċċa waħdu. Kienet iebsa kif tidħol hawnhekk kienet iebsa ħafna. Tidħol u ma ssibix hawn. Tifhem fil-fatt manka s-sodda tagħna kissir tagħmel it-tix iżjed. Għax kien qed fakkarni ħafna biki u niftakar ħafna affarijiet allura tajjarta biex jiena niftakar bija biex nara ritratti biex is-sodda li kellna tagħna qed tifhem. Għax dik fakrek ħafna Pawlu jgħaddi messaġġ għal min romol biex jagħmlu ħilithom li jimxu 'l quddiem iżda jgħid illi dak li jżommu fil-paċi hu l-fatt illi kien hemm ma' martu sal-aħħar. Min irid jgħommol bħali, il-dik trid tibqa' għaddejja. Jagħmlu ħilithom sabiħa li ħafna minnhom qabel ma jormlu ikunu jgħinu l-mara u jagħmlu l-affarijiet jsajru faċendi u hekk għax jiena bli kont ngħin il-mara illum il-ġurnata nagħmel kollox waħdi, naħsel l-art, nagħmel naħsel ħwejġ u kollox, it-tfal dejjem joffruli biex jiġu, ġieli ġew ma ngħidilhom tiġux għax kapaċi nagħmel waħdi. Ġifieri dak li tgħallimt nagħmel mal-mara meta kienet ħajja Illum il-ġurnata nagħmlu waħdi u m'għandi bżonn ħadd. Kien iridu jiġu, jiġu kemm iridu u ma mhix li nobblighom. Jiġu b'rispett għax jirrispettawni, tifhem? Imma kapaċi nsajjar waħdi, nagħmel waħdi, ngħin in-nies. U l-mard hu kiefer imma issofrih wara titilfu.
Ħabib qrib ħafna u li ilu jafu snin huwa l-kantant magħruf Joe George li nserta wkoll jiġi minnu. Noqogħdu viċin xulxin, u imur l-istess ħanut fejn imur nixtri l-groceries jien. Eh, barra minn hekk jiġi kultant għandi radio tal-komunità eh, tar-rabat, allura jiġi hemmhekk u noqogħdu nitku naqra flimkien nagħmlu xi naqra intervista. Eh, u kull sena ikonna aħna wirja għal Christmas biex niġbru ġabra għal dar tal-providenza u Pawlu jiġi għamel wirja hemmhekk u jiġbor ħafna nies bis-saħħa tiegħu. Allura jiena Pawlu ħafna nies iħobbuh, iħobbuh fis-sens li mhux għas-saħħa li għamel għal wirjiet tagħha, imma għandu ħafna karizma ehm, jekk ikollok bżonn l-għajnuna tiegħu eh, sibu minn ta' quddiem biex jgħinek. U daw l-affarijiet, ġifiri, Pawlu għandu, barra li għandu ħafna saħħa, għandu qalbu tajba u koll. Joe George jiftakar id-daqqa ta' ħarta li għala Pawlu meta tilef lil martu Emma, imma jammiraħ għax baqa jissielet magħha sal-aħħar. Dak iż-żminijiet kien żminijiet koroħ għalih, da mhux Għalih biss, dan meta jkun imut xi ħadd għażiż tiegħek u veru, inti tħossha ħafna. Jiena meta mietu missieri u ommi pereżempju għax mietu close, għamilt sentejn biex nagħmel recovery ħa ngħidlek, kienu żminijiet koroh għalih miskin. Infatti anke tattoo għamel tagħha biex żgur Tibqa' miegħu hemm. Kif jgħidu wara l-maltemp jiġi l-bnazzi u wara li għadda minn snin ma jrid jaf b'xejn, Pawlu ddeċieda li jibda jgħi lin-nies fil-bżonn għan-nom ta' martu Emma.
L-ewwel tliet snin tlaqt mit-training u tlaqt kollox. Imbagħad jiena realizzajt li l-hospice tawni ħafna affarijiet li tawni witches bid-dawl tawni sodot li kont inkun l-isptar u ngħidilhom tal-hospice Kemm kienet komda imma fuq dak is-saqqu. Hi, orret, ta' minn wara xejn, ħanġiblek wieħed. Nidher m'hemmx għalfejn għax għandi, kif kont nitkellem kienu jtuni kollox. Willum il-ġurnata immu nittallab u nagħmel għax tant tawni lili li laqas kont naf x'inhi kalma ħospis. Illum il-ġurnata naf x'inhi u mmun nejlhom u mmun nittallab, trejt fer jilmu għaxar darbiet ħames tijat kull darba niġi għajjen u nittallab u nagħmel. Però darba li ħadd pjaċir mhux biex niftaħar, li derna jien awtoni fuq xarabank, għadna l-ħajja tagħna jien awtoni x'nagħmlu, edna kemm nixbru għan-nies li meta mmur nixbor tliet ijiem wara mort eh, ħaġdid u kull darba nidħol f'ħanut, int mhix mister kulli kont ma tawni iva u jituni. U l-bot timlejtu, flok dort id-dawra kollha hekk, dort hekk nġammim l-bot. Għax saru jafu min jien. Minbarra li huwa raġel li ħabb ħafna lil martu, Pawlu llum għandu għożża kbira biż-żewġ uliedu, Stephen, li huwa gynaecologist, u żewġt ibniet, Patricia u Fiona, u erba' neputijiet. Immur għand it-tfal, issa t-tfal għandhom Stephen, il-gynaecologist għandu tifel ta' sena u tmien xhur, It-tifla għandha sena ta' seba' xhur- ta' sena u seba' xhur sra għal bejniethom. Daqqa mhux għajt kera għalihom, uħud tkun ma tiflaħx immur ħdejhom. Nispera ngħidlek li ngħajji lilhom fuq rajja huma. Għax nibda nikkummedja u nagħmel li nispiċċa xi nintihom il-bogħod li jkunu ġa rieqdin ixorbu ħorqdin. Minn dan li attiv bqajt attiv hekk u nittrenja u għamilt kuraġġ iżjed nittrenja iżjed. Ġieli fil-fatt u anke nkun qed nittallab, naqbad il-mobile, niġi pir-ritratt t'emma, ngħidilha emma ħi, Titlob għalija għax huma kulħattak mela forsi nixbol. U nħossa li isni qed nitlob lila għad batija li batiet. Nħossa tieni. Pawlu jgħid li l-akbar ferħ tiegħu meta bix-shows li jtella ma' Tony Farrugia jiġbru ħafna għal minu fil-bżonn. Bl-aktar waħda li ferħitu kienet dik ma' Bjorn Formosa għal ALS. L-aktar li ħadd pjaċir meta ma' minna ta' Bjorn jiena Tony u xbarna 10,000 Dik il-ġurnata par 10,000 jiena u Tony, kien hemm l-annimali, kien hemm l-ikel, kien hemm il-karozzi kollha f'salt. Fimni, u dak il bdejt nibki għax kien hemm bjon u billi kont mistieden għal dak li jagħmlu parti daqta parti, jiena ma qatx huma li ritratti qatt lura, ma morx niddeffess, bjon għamilli hekk,

Lejt raġa f'saħħa saħħtu għax hu miskin. Però għandu kuraġġ eh? Saħħta sejja li wim għandu kuraġġ wisq. Eh?
Persuna li jħobb ħafna lil Pawlu u li jkun ta' spiss miegħu fl-attivitajiet li jtellgħu għal karità huwa Martin de Gwara. Pawlu jisni li nafu dal-aħħar sentejn hekk li ġejt close miegħu jien għax kien ili nafu l-Pawlu kien dejjem niġru wara x-shows tiegħu hekk imma dal-aħħar sentejn. Jisni tħall ġafiħ għax daħħanni Parti minnu, nejnu fi xow su hekk lilu Will Tony. U m'għandix xejn kontra kontri ħin kontra Pawlu għax Roġel sewwa furdieri, Roġel tajjeb. Pawlu kien nammer dejjem, Pawlu jħeb jagħmel ħafna qod jitta karità, għax dik li żjed li tiġbidni jien, mhux li jiġbidni Pawlu biss li qed tgħin għal ħaddieħor, qed tagħmel shows biex jinġabru fondi għal ħaddieħor u hekk, furdieri li sbaħħoġ li tagħmel fil-ħajja. L-ewwel ħaġa jħebbu kulħadd. Għax roġel kif qed ngħidlek, roġel tal-affuri tiegħu, roġel li jagħmel ix-shows mhux għalih biex jinġabru fondi, daqqa għal ħoġa, daqqa għal oħra, daqqa għal oħra. Allura oġġett li sabiħ, allura l-pawra jammara kulħadd. Għalma nammara ħajilla u l-wieħed niġru wara. Minkejja l-isfidi u żminijiet ta' dlam minħabba martu, Pawlu ma tilifx it-tbissima. U ma' ġew Ġorġ skoprejna li Pawlu jaf ukoll janni biex iferraħ lil ta' madwaru. Għax li ħudni ħalli niekol, jiena rasi bdejt inħokk. Għax għad il din mhux xebbaħħa, f'qalbi ħassejt l-ikbar xokk u insomma, morna f'ħanut, u li dan b'kollox kien komplut. L-ewwel ma bdiet bit-tumpani, imbagħad ir-ravju l-ordnat, Steak bil-bajd, patata u laħam, pastizzi u assatat u imbagħad qalet, Tixrob trid! u ħadet żewġ li xken inbid. U min-naħa tiegħu Joe George jiddedika lil Pawlu din l-għanja. M'għandix x'ingerger għext ħajja bla nkwiet,

Fl-aħħar nett, Pawl, kuraġġ 'il dawk in-nies illi forsi jaqtgħu qalbhom mix-xejn jew inkella bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli. Inti għaddejt minn żmien diffiċli però bqajt għaddej. Kuraġġ min-naħa tiegħek, messaġġ min-naħa tiegħek, Pawlu. Ma tridx toqgħod taħseb fuq li għandek, tipprova fejn tista' tgħin ruħek, jekk ma tistax ma tistax, imma hawn ħafna min ikunu pereżempju morda u jintelqu għal kollox, jaqtgħu qalbhom. Jibdew jitfgħu lilhom infushom li huma morda u m'hemmx ċans. Jiena ngħid, meta kont marid u hekk, fejn stajt għint ruħi, stajt irranġajt xi affarijiet u stajt ma rranġajtx, imma ħafna jintelqu u għax jien spiċċajt u jien kif imma ċertu nies ngħidhom ġili offrejtilhom, imxu mmuru nimxu. Jispiċċaw ma jiġux, jispiċċaw ġaġa bil-qiegħda, jispiċċaw għajjinin u ma jagħmlu xejn. Qiegħda ma nistax nimxi, ngħidhom ma tistax nimxi vera, ngħidhom inti provajt timxi, provajt tagħmel ħiltek, biex għalmenu ma tintelaqx għal kollox, għax jien nipprova l-ewwel nagħmel ħilti. Imbagħad hekk nara li qed nagħmel ħilti u nara jew ma nistax nagħmel mod ieħor, imbagħad ngħid li jien għamilt ħilti, imma ma nistax niġi l qudiem imma dik li għax tħoss naqajja jew naqgħu ġieħ tintelaq toqgħod bil-qiegħda, dik hija toqtol lilek innifsek. Il-kuraġġ huwa parti mill-missaħħa. Jekk inti tkun kuraġġjuż u tgħid għalhekk jgħidlek l-Ingliż will do will there is the way, tipprova l-ħila tiegħek. Jekk inti tara li provajt ħiltek u xorta bqajt moġuħ u xorta ma tistax tiġi l-qoddim, imbagħad taqa' fuq ħadd ieħor. Li prova jew terapija jew hekk, imma qatt m'għandek tintelaq.
Dak kien Pawlu Grima, illi taqblu miegħi li għandu karattru verament ħelu, karattru ta' bniedem li vera jaf iħobb. Għandu qalbu żgħira u għalhekk huwa maħbub ħafna min-nies tal-lokalità tar-Rabat. Umani se jerġa' jkompli b'ħafna stejjer pożittivi ta' nies li jiżirgħu il-kuraġġ minkejja l-isfidi li lkoll ngħaddu minnhom fil-ħajja. Hemm min ikollu sfidi kbar, min ikollu sfidi żgħar. Iżda nammira l-kuraġġ u d-determinazzjoni u għalhekk nixtieq li anke tgħadduli suġġerimenti permezz tal-paġna ta' Facebook biex jiena nkun qed nisma' wkoll forsi anke xi ideat dwar nies li tafu intom li għandhom stejjer verament ta' kuraġġ li jagħmlu ġid għall-programm tagħna għax wara kollox jiena nixtieq niżra' l-ġid, it-tama, l-pożittività. Umani jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Nirringrazzja minn qalbi lill-crew ta' Umani li mingħajrhom ma nistax nagħmlu dan il-programm, lill-camera crew, lil Marlon Grima u lil Jan Mifsud. Grazzi lid-direttur ta' dan il-programm, Lizio Farrugia, kif ukoll għal dawk li jieħdu ħsieb l-irtokk tiegħi, Marlene Vassallo u Gordon Sultana, u grazzi lil Dean Gera Hair Salons.